Gadwch i ni fod yn onest, dydy siarad am hunanladdiad a hunianniweidio ddim yn hawdd, yn enwedig mewn lle fel yma. Mae'n teimlo'n annifyr ac yn agos at adra. Ond y bwriad ydy gyfalu am ein gilydd ar y safle, yn yr un ffordd â gwisgo sgidiau diogelwch, harnes a hetiau caled, oherwydd mae'r pethau yma yn achub bywydau hefyd. Gobeithio bydd y fideo hwn yn eich helpu i gymryd y cam cyntaf. Felly pa broblemau sydd gan bobl ym myd adeiladu heddiw? Dwi'n meddwl bod y problemau'n amrywio um, oherwydd natur y gwaith. Falle bod nhw'n gweithio oriau hir, gweithio i ffwr o adra yn ystod yr wsos. Um, Mae'r teimlad o fod yn unig a methu trafod y problemau yn yn sicr yn un. A wedyn wrth gwrs mae pobl yn pro- yn poeni am bres a 'dyn nhw ddim yn siarad efo'i gilydd felly ella bod 'na ryw broblam iechyd yym a 'dyn nhw felly ddim yn ella mynd mynd at y meddyg teulu a ddim yn chwilio am cefnogaeth. No one really wants to hold a hand up and say I'm struggling. Because it's such a, a dominated background of, you know, let's get forward and do the job. And it's quite hard to open up and say, yeah, I'm, I'm, I'm struggling in that sort of macho environment for people.
Felly, gadwch i ni weld allwn ni ddechrau newid hyn. Yn yr ychydig funudau nesaf, byddwn yn trafod ffordd syml o sylwi pan mae rhywun mewn trafferth, a be i wneud nesaf. Os bydd hyn yn achub hyd yn oed un bywyd, Mae o bendant werth yr ymdrech. Da ni'n mynd i siarad am rhywbeth syml o'r enw step. Mae'n rhywbeth hawdd y gall pawb ei wneud. Does dim angen hyfforddiant, does dim angen y geiriau perffaith. Mae'n syml. S, T, E, P. Sylwi, trafod, empathy, pwyntio. Y cam cyntaf ydi sylwi. Wneith rhan fwy o bobl ddim deud i bod nhw'n stryglo.

problemau mewn perthynas, problemau gyda iechyd, trafferth gyda'r gyfraith, neu bod yn unig neu'n dawel. Cadwch eich clust ar agor am bethau fel, mi fydda pawb yn well hebddau, dwi just ar y ffordd neu dwi wedi cael digon. Weithiau, dos na ddim arwyddion amlwg. Os da chi'n teimlo fod yna rhywbeth o'i le, trystiwch eich hun. O'n i'n cuddiad lot o sut o'n i'n teimlo. Oedd y dynion yn wedig, diolch yn bod o'n i'n agor fyny amdan yn, yn hawdd, ac yn wedig yn byw mewn byd construction lle ti fod i bod y dyn mowr cry yma, ti fod i dangos fod bod ti'n yn brifo yma. Mae'n ofnadwy anodd i gallu agor fyny hefyd dynion eraill a dweud, ti'n gwybod, dyma dwi wedi bod trwodd. Sy'n un ni hefyd o'r atebion. Ond os da ni'n helpu ei gilydd, gobeithio wneith o achub rhywun.
Y cam nesa? Trafod. Nid trio datrys y broblem, nid pregethu. Dim ond trio agor y drws. Ella gofyn,

i newid y byd, da ni'n gofyn i chi i oed awran o therapi neu gwbl, da ni'n gofyn weithiau ydy bod chi'n gwrando a trio meddwl amdan sut da ni'n teimlo yn y sefyllfa yna. Mae yna lawer o bobl yn poeni fod holi am hunanladdiad yn rhoi y syniad ym mhen pobl, ond dydy hynny ddim yn wir. Os oes na arwyddion yna, mae'n iawn i ofyn. Ac os ydych chi eich hun yn cael trafferth, mae'n iawn i rannu. Nid gwendid ydy hynny. Dyna'r cam cyntaf i gael help. Felly pa mor bwysig ydy fod pobl yn cael lle i drafod heb beirniadu?
Mae'n hynod bwysig. Yym, fedra i'm dychmygu bod 'na ddim byd pwysicach ar hyn o bryd. Mae'n bwysig bod nhw yn yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnyn nhw, yn clywed nhw, sy'n dipyn bach yn wahanol, yym, ac yn roid yr amser a'r sylw iddyn nhw. Unwaith bydd y drws ar agor, Dangoswch empathi. Gwrando sy'n bwysig rwan. Does na'm angen i chi roi cyngor arbennig. Jyst triwch pethau fel, Mae hynna'n swnio'n boen, ond diolch am ddaethau, neu Mae rhaid bod hynna'n anodd. A phan maen nhw'n ymateb, peidiwch â'i anwybyddu nhw. A peidiwch â rhuthro i ddatrys y broblem chwaith. Jyst byddwch yn glust iddyn nhw. Mae teimlo fod rhywun yn gwrando yn adeiladu trost, a dyna sy'n annog rhywun i chwilio am fwy o help. Cofiwch, os oes yna rywun mewn peryg, mae'n bwysig eich bod chi'n ffonio 999. Neu ffoniwch 111 a phwyso 2 am gymorth iechyd meddwl brys. Sy'n dod â ni at y cam ola', pwyntio yn y cyfeiriad cywir. Peidiwch â phoeni, does dim disgwyl i chi gario hyn i gyd ar eich pen'ch hun. Pwyntiwch at help proffesiynol. Eisteddwch hefn nhw wrth iddyn nhw wneud yr alwad a gofynnwch sut maen nhw'n teimlo wedyn.

Lighten the burden, but also opportunities to signpost to other organisations. Just go for it, take the first step. Diolch am gymryd yr amser i wrando ac i wylio. Da ni'n gofalu am ein gilydd yn y gwaith bob dydd. Dim ond ffordd arall o wneud hynny ydy hwn. Sylwi, trafod, empathy, pwyntio. Gobeithio bydd y fideo yn eich helpu i gymryd y cam cyntaf.